Däi Partner ass einfach komplett dekomplexéiert, radikal virungestallt a mécht géint all Form vu Pausen a vu Frouzäiten ofschafen. Si sinn der Meenung, datt mer alleguer net genuch schaffen, datt mer alleguer aus Prinzip lieweg sinn an alleguer musse méi schaffen. Si hätten am léifsten, mat enger schéiner Gauge am Hannergrond, gutt leeschtungsstark, fir hir Gewënner ze erwirtschaften, schaffen.

A sechstens, am léifsten d'Leit schaffen ginn an heemschécken, sou wéi se hinnen net grad passt. Well dat ass den heemleche Wonsch, deen een ausgeschwat gëtt an deenen an de Sitzungen, sou wéi de Patron e brauch, d'Leit ofhuelen an zréckschécken. An dann dotëschent, Kolleeginnen a Kolleegen, deen Trajet, dee mer do all Mount aus dem Haus, mee dat ass eis wuelverdéngte Paus, sou hu mir dat an de Reunioune mat där Kriss,

Nei sinn dann de Fuerderunge vun der Réal Openness, déi sinn eigentlech honnert Joer al. Mee dat Neies, Kolleeginnen a Kolleegen, dës Kéier ass, dass dat Patronat dëst Joer eng Regierung getraff huet, déi hinne komplett Recht ginn hunn an déi hinne Verspréchungen gemaach hunn, déi hinne Réckelen decken ginn hunn, déi hinne versprach huet, den heemleche Wee géing do endlech realiséiert. An haut kommen de Luc Frieden, Georges Mischo, Michel Reckinger, Lisa Wegner wëllen, dass d'Rad vun der Zäit zréckgedréint gëtt.

an de Reuniounen verteidege virzestellen. An an deem Sënn hu mer haut eng Powerpoint-Presentatioun, wat jo e bëssen ongewéinlech ass, wou mer mat Iech enken duerch de ganze Programm ginn an duerch all d'Fuerderungen, déi an d'Gewerkschaften ofgesinn gi sinn. An ech kéint dann, wann Der erlaabt, direkt lassleeën mat den Haaptfuerderungen. De Patrick an ech, mir deelen eis déi ëm an de Patrick mécht dono nach eng Conclusioun. Jo, déi soll et eigentlech sinn, Kolleeginnen a Kolleegen. Déi éischt an déi gréisst Fuerderung ass déi vun der Aarbechtszäitverkierzung mat vollem Lounausgläich. Fir d'Gewerkschaft vun de Gewerbler, d'CGT, ass et méi wéi un der Zäit, dass mer endlech driwwer schwätzen, dass déi nächst Aarbechtszäitverkierzung kënnt. Säit 50 Joer hu mer elo keng erlieft, hu mer keng Aarbechtszäitverkierzung méi erlieft.

Den ass hei net wisel. Mir stiechen da stonnelaang am Casino oder am ëffentlechen Transport. Mir musse manner Stonnen op der Aarbecht verbréngen als Fraen. A mir schummen eis net fir déi Fuerderung. Si ass méi wéi up-to-date, si ass méi wéi noutwendeg. An dat ass dofir eis alleréischt a gréisste Fuerderung, eng Aarbechtszäitverkierzung vun 10 Prozent mat vollem Lounausgläich. A wéi dat an de Betriber an am Secteur soll ëmgesat ginn, dat muss individuell an de Kollektivverträg

Merci, merci Nora. Deen nächste Punkt ass dann den Taux de repos hebdomadaire et journalier. Bon, mer sinn op dee Punkt gestouss, well do och e Saz am. am Koalitiounsprogramm drasteet an et ass jo esou, datt wa mer mat der Regierung ze dinn hunn, all drëtt Wuert jo dann ass, Mir mussen eise Koalitiounsaccord ëmsetzen. An do steet dann dran, u sech, Adaptation des taux des temps de repos hebdomadaires à la demande du salarié. Mä dat ass u sech e komesche Saz, well dat ass haut och scho méiglech. Och haut kann een op Demande vum Salarié déi dee Repos esou organiséieren. Natierlech muss een dann op eng Period vu 7 Deeg, déi berühmt 44 Stonne Repos uninterrompu an engem Stéck also, anhalen. Dat kann een organisatoresch am Betrib maachen, dat kann een awer och iwwert de Kollektivvertrag maachen. An ech wäert dat mueren, mir wäerten dat mueren nach méi oft soen, 80 Prozent vun de Fuerderunge vum Patronat Kënnen iwwer Kollektivverträg ofgehandelt ginn. Elo ass eng Fro, wéi all mer dat iwwer Kollektivvertrag, Kollektivverträg kënne maachen, fir de Secteur, fir de Betrib. Firwat gi mer dann elo hei gären an de Code du travail rëm? Do musst Der jo verstoen, dass bei eis Verdachtsmomenter opkommen, dass dat net esou evident ass. Also ech wëll lech ganz kloer soen, d'Unioun vun OGBL an LCGB wäert sech géint all Verschlechterung, géint all Zeréckfuere vun deem Temps de repos do wieren. Mer wäerten dat net matmaachen. Mir fuerderen esouguer, wat den Temps de repos hebdomadaire, also d'Woch ugeet, eropsetze vu 44 Stonnen op 48 Stonnen. An mir wäerten och, mä sinn och der Meenung, dass u sech am Dag den Temps de repos, d'Rouzäit, soll vun 11 op 12 Stonnen eropgoen, fir u sech ganz einfach deene Problemer, déi mer haut hunn, Rechnung ze droen a fir och de Leit z'erlaben, zwëschen zwee Schaffdeeg sech kënnen anstänneg z'erhuelen. An da kënnt nach e klengen Detail, wa mer schonn amgaange sinn, dat huet domat ze dinn, datt ech war jo och als Gewerkschaftssekretär mat deene Sujeten do beschäftegt, dann hues de ëmmer erëm gesinn, datt déi 7 Deeg si relativ fakultativ, de Marc dee laacht, dee kennt dat och, déi 7 Deeg si relativ fakultativ festgeluet ginn, soudatt de erëm iergendwéi konns Sou eng kleng Milchmädchen-Rechnung war awer mat de 44 Stonne kommen. Mir hätte gär, dass déi Period vu 7 Deeg ee fir allemol definéiert muss ginn, fir dass do net méi ka mat de Leit a mat hire Brotzäite ka de Geck gemaach ginn. Dann e passionanten Thema, passionanten Thema, dat ass d'Paus. déi een am Dag ze gutt huet, besteet haut am Coût du travail, datt wann ee mindestens oder op d'mannst 6 Stonne schafft, dann huet een 30 Minutte Paus ze gutt, remuneréiert oder net. Et steet och nach am Code du travail, datt wann awer méi Pausen am Dag gemaach ginn, da kann nëmmen eng Paus net remuneréiert sinn, an dat huet och e gudde Grond, Dat ass fir ze evitéieren, dass eeben den Aarbechtsprogramm op den Dag esou zersplittert gëtt, dass d'Leit herno x Stonnen am Asaz sinn, fir hir Stonnen da kënnen ze erschaffen. Natierlech kann och déi Pauseregelungen, wat fir u sech de richtige Wee, wann dat an engem Betrib e Problem ass, dass een dat iwwert de Kollektivvertrag ofhandelt an do da Léisunge fënnt. A mir sinn der Meenung, dass mer haut mat deem, wat am Code du travail drasteet, mat deenen Outile vu Kollektivverträg, déi mer hunn, u sech eng Geschir Këscht hunn, wou mer alleguer déi Fäll, déi kënnen ufalen, léisen an u sech an engem Kompromëss erëmfannen, wou de Mënsch, deen am Betrib schafft, sech erëmfënnt a wou de Betrib sech jo och kann organiséieren, well et si jo déi zwou Saachen, déi mer mussen erëmbréngen. an dass mer dofir net mussen an déi ganz Regelung agräifen, mä sinn awer der Meenung, well mer plazeweis och am Kollektivvetreg, ech denken un de Nettoyage, ëmmer erëm mat ganz kreativen Interpretatiounen vun den Texter geplot sinn, dass mer géife festhalen, Dass déi Paus net méi laang wéi zwou Stonne ka sinn, also dass et 30 Minutte bis zwou Stonnen an net méi laang ka sinn, dat ass fir dat ass sech kloer ze stellen. An da muss ech Iech eppes soen, De President vun der UEL, wat huet de Minister eis gesot, den Aarbechtsminister eis gesot? huet do e Beispill genannt vun engem Mënsch, deen doheem am Teletravail schafft, zwou, dräi Stonnen, dann op d'Aarbecht fiert, D'Aarbecht schafft, da mécht e seng Mëttespaus, da schafft en erëm e bëssen um Büro an da fiert en erëm heem, da mécht en Télétravail. En huet der meng ech och iwwer d'Télé gesot. Ech muss lech éierlech soen, dat ass esou e spezielle Problem, ech hunn deen nach ni beléiere géint. Déi meescht Leit erëm, déi hu Problemer genuch hir Aarbecht ze maachen a sech ze organiséieren fir déi Aarbecht do an da gi mär mat esou. komesche Beispiller konfrontéiert an lo solle se eis emol soen, firwat déi Pauseregel an déi Temps de reposen op eemol esou en Top-Thema ginn. An da kënnt e weidere Sujet, deen u sech och fir. Gläichberechtigung fir d'Égalité de traitement extrem wichteg ass, dat ass en Urecht op en Temps partiel, an net nëmmen en Urecht an den Temps partiel ze goen, mee och herno kënnen erëm vum Temps partiel op en Temps plein zeréckzegoen. Dat sinn also zwee Rechter, eng Garantie. Do gëtt et eng Etüd vum Eurostat aus dem Joer 2024. Do gesäit een, datt den Temps partiel wierklech ganz staark vu Frae benotzt gëtt, an zwar nëmme 5 an e hallwe Prozent vun de Männer hei am Land huelen en Temps partiel a 37 Prozent vun de Fraen. Bon, mer wëssen, datt vill Fraen fir d'Kannerbetreiung dann an deen Temps partiel do wëllen eragoen. Dat huet awer herno Konsequenzen. Et huet Konsequenzen, wann déi Fraen herno net kënnen aus dem Temps partiel erëm erausgoen an op hire normale Kader zeréckginn. Well wa Lëtzebuerg och bäi de Stonneléin, bäi de Paien u sech e klengen Ecart zwësche Mann a Fra haut huet, da stelle mer fest, dass bei deem berühmte Gender Pension Gap, also bei der Differenz bei de Pensiounen, déi zwëschent deenen zwee Geschlechter do sinn, hei am Land leie mer bei 38 Prozent. Mer sinn déi drëtt an der EU, déi drëttgréisst Differenz. An dat huet ganz einfach domadder ze dinn, dass wann d'Leit bis enke den Temps partiel kréien, se net méi do, Erauskommen. A mir froen dofir dat Urecht, fir en temps partiel ze goen an och dono no enger Zäit erëm kënnen zeréckzegoen. Wéi een dat ka maachen, dat kann een zum Beispill erëm an engem Kollektivvertrag léisen. Ech huelen dat Wuert ëmmer erëm, well mer jo och nach déi Aufgab hunn ze kucken, dass mer hei am Land vun 53 Prozent oder 55 Prozent vu Leit solle géint 80 Prozent goen, fir Kollektivveträg ze kréien an dat wëlle mir jo maachen, andeem mer d'Gewerkschaften an d'Leit stäerken an net esou wéi den Aarbechtsminister dat gemaach huet, datt hien alles gären kuerz a kleng schléit. An dofir si mer der Meenung, et sinn haut och scho Kollektivveträg do wéi de Spidolssektor, meng ech, deen huet dat an aner Kollektivveträg kéint dat och ouni Problem maachen, wa se u sech dat am Secteur kuckt. Mee wéi gesot, et war halet ech dat. 80 bis 90 Prozent vun de Patronatsfuerderunge sinn iwwer Kollektivvertrag ze léisen. Firwat maachen mir dat dann net? Do ass jo en Hannergedanken dobäi. Nora, wat hues de dozou?

iwwert d'Gesetz. An dat bedeit näischt anescht, wéi dass se einfach nëmmen en ultraflexibelt Salarié asetzen, wéi si et wëllen, an dass d'Aarbechtszäiten zwëschent de Wochen an zwëschent de Méint komplett ënnerschiddlech kënne gestalt ginn, an nach am beschten ouni Majoratioun vun Iwwerstonnen. Do musse mer eis mobiliséieren. Haut ass dat Gesetz vir, wann een dat wëll, geet dat nëmme mat engem Kollektivvertrag. Duerfir, Kolleeginnen a Kolleegen, geet et hei och erëm eng Kéier ëm de Match, ëm eis Kollektivverträg. Well och wa mir no laangem Gestreits an villen Diskussiounen an der Manifestatioun an de Sozialronne zum Schluss versprach kritt hunn, datt keen um Kollektivvertrag ze setz geet, ma da héiere si et iwwert een hei Wee, iwwert Hannerdiere maachen, andeems se d'Aarbechtszäiten iwwert d'Gesetz regelen an eraushuelen aus dem Kollektivvertrag.

An dann den nächste Punkt. Dir mierkt, mir si ganz extensiv iwwert de ganzen Horizont vun Aarbechtszäite gaangen. Dat hei ass e spezifesche Fall, wou et an engem Betrib e Sträit gëtt iwwert.

Eng Iwwerstonne steet haut am Code du travail. Wann een Iwwerstonne mécht, da muss een déi kënne recuperéieren. Et muss een also nach Stonnen, déi ee geschafft huet, plus d'Majoratioun kënne recuperéieren. An d'Ausbezuelen ass u sech just méiglech, wann d'Organisatioun vum Betrib dat anescht erlaabt oder wann de Salarié u sech fortgeet, am Fall vun engem Depart. Do ass et fir eis ganz kloer, dass mer als Union pour Gilbert de la LCGB gäre Prezisiounen am Gesetz hätten, dass de Choix de Leit iwwerlooss ass, ob se déi Stonne gäre fräi hätten oder ob se se gären ausbezuelt hätten. An dat kann een och a Kollektivverträg, weess ech och, sinn ech erëm bei de Kollektivverträg, dass mer esouguer e Mix vun deenen zwou Methode virgesinn hunn. An da brauche mer eng nei Definitioun vun den Iwwerstonnen. OGBL an LCGB wëlle keng Eeërkappsdiskussioun méi, wat eng Circonstance anormale et imprévisible ass. Dat muss aus dem Text eraus. Eng Iwwerstonn ass dat, wann de Mënsch méi geschafft huet, wéi en huet missen. An da sollen u sech d'Patronen frou sinn, datt se Leit hunn, déi déi Prestatioun maachen, déi derfir suergen, datt de Betrib fonctionnéiert an net hei, Corinne, d'Pickerei maachen an d'Stonne sou ëmdeklaréieren, dass se se net musse mam Supplément bezuelen. Ech mengen, dat ass awer normal, oder net? Dann och, dat ass bal geckeg, dat nennen se Intervention urgente et indispensable pour maintenir l'activité de l'entreprise. Wéi ech ugefaangen hunn op der Schmelz, do ass nach de laangen Tour geschafft ginn. Ouni de laangen Tour, dat waren dann zweemol 8 Stonnen, 16 Stonnen, dat ass gemaach ginn. Et huet keen dat gär gemaach. Ouni dat wier de Betrib deemools net um Lafe bliwwen. An da géif een zu deene Leit soen, mee dat doten ass awer elo eppes, do bezuele mer dann de Supplement net. Ech mengen, et wier deemools kee sou king gewiescht, dat zu deene ze soen. Dat wier nämlech anescht geregelt. An dann natierlech och Wann een zeréckgeruff gëtt par rapport zu sengem Flammen huet fräi an e muss a senger Repos untrieden. Wat et dann huet anescht geet, well eppes geschitt ass, well e Kolleeg krank gëtt, dat ass jo éischtens mol eng Fro, ass de Betrib gutt genuch organiséiert, huet e genuch Leit an zweetens, wann dat ass, mussen d'Leit dat als Iwwerstonne bezuelt kréien. Dann hu mer nach de Problem ëmmer vum Avis vun der Delegatioun, wann mam Betrib sollen Iwwerstonne gemaach ginn, wann do dann en Avis défavorable geholl gëtt. Dann gëtt jo och Rapport vun ITM an et gëtt nach, mengen ech, e Rapport och vun der ADEM gemaach, op Grond vun deem de Minister dann décidéiert, wat e mécht. Mä mir hätte gären, dass d'Delegatioun déi zwee Rapporte do kréien, dass do transparent d'Delegatiounen an d'Bild gesat ginn, op wat fir enger Basis dann de Minister seng Décisioun geholl huet. An iwwregens och déi national representativ Gewerkschafte sollen do an d'Bild gesat ginn a sollen déi Dokumenter kréien, well ech mengen, Wa mer an der Welt haut liewen, am Land sech alles ännert, da muss een och wëssen, wien wéi raisonnéiert. An all Mënsch muss jo da seng Meenung kënnen no baussen op transparent weisen, soss fänkt dat och un eng komesch Saach ze ginn. E weidert Element vun deem wat mer fuerderen, ass u sech eng ganz komesch Saach, déi ech dat déi éischt Kéier héieren hunn, Do hunn ech geduet, ech hat mech verlauschtert, dat sinn déi, mer nennen dat d'Clause de flexibilité. Do steet zum Beispill an engem Aarbechtsvertrag dran, wann de Patron decidéiert eng Clause essentielle vun deem, vun deem Aarbechtsvertrag ze änneren, dat wier zum Beispill d'Zuel vun den Aarbechtsstonne pro Woch, dann ass de Salarié d'accord mat der Ënnerschrëft vun deem Aarbechtsvertrag, sech net do dergéint ze wieren. Bon, haut ass et esou, datt am Code du travail kloer ass, wann een esou eppes, esou eng Clause essentielle eesäiteg wëll veränneren, da gëllt déi selwecht Procédure wéi am Fall vun enger Kënnegung. Da muss dat denoncéiert ginn, da kann de Mënsch och d'Grënn dovunner ufroen. Dat do. Dat mécht d'Saachen awer ganz einfach. An dofir si mär der Meenung, datt de Code du travail ganz kloer musse sinn, datt esou illegal Elementer an engem Kollektivvertrag, an engem Aarbechtsvertrag, et sinn dann Kollektivverträg, Entschuldigung, an engem Aarbechtsvertrag näischt ze sichen hunn. Ech weess och, datt dra steet, datt wann eng eenzel Klausel illegal ass, datt just déi Klausel net gëllt. Mä och dat mussen d'Leit dann erëm akloen. U sech misst hei Kloerheet geschaaft ginn. Grad esou wéi d'Unioun vun OGBL an LCGB dogéint ass, datt mer, dat gesi mer haut plazeweis, datt mer an den Aarbechtsverträg net eng Zuel vun Aarbechtsstonnen hunn, net 20 Stonne pro Woch, 40 Stonne pro Woch, mee eng Fourchette, 20 bis 40. Soe mer, wéi soll e Mënsch sech do kënnen organiséieren? A wann dat da via Nettoyage ass, wou ech mer emol gesoe gelooss hunn, datt och nach vläicht, Dann een zwee Kontrakten, en zwee mi-temps hunn, fir op en temps plein ze kommen, mä dee ka sech jo ni méi organiséieren, wann eventuell all Woch d'Zuel vun sengen Aarbechtsstonnen ännert. Dat doten, dat gehéiert net an en Aarbechtsvertrag, dat muss propper geregelt sinn, grad esou wéi déi Contrats zéro heure, zéro heure, dat heescht u sech, du hues eng Stonn an dengem Aarbechtsvertrag drastoen, eng Stonn, mä du kriss regelméisseg Averden. Do zwou Woche kriss d'Mamm ëmmer bëssen 20 Stonnen d'Woch, fir zwee Méint hues de der vläit 40. Dat ass net de Wee, dat muss mer u sech hei kloerstellen. An an deem Sënn ass et scho gutt, datt d'Patronat déi Diskussioun hei gefouert huet, well mär mussen elo dovu profitéieren, fir dat doten aus dem Wee ze kréien, fir datt kee méi ënnert deem Blödsinn do muss leiden, fir datt mer do anständeg Aarbechtskonditioune fir d'Leit hunn. Dann nach en Dada, dee mer dragesat hunn, do war mer enke alleguer an der Tripartite, mengen ech, erféiert, dass de Chômage dû aux Intempéries, dass der besonnesch am Bau, wou dat gëllt, do ass et ganz kloer, dass d'Unioun vun OGBL an LCGB sech komplett dogéint wiert, sech géint dogéint späert, dass déi aktuell Législatioun vum Chômage intempérieux soll opgehuewe ginn. an eventuell och nach duerch eng jährlech Referenzperiod soll ersat ginn, well ech ka mech do un eng Propos vum Patronat erënneren, ech menge si haten deemools gesot, si géifen e Gest maache fir de Staatsbudget, si wéilten de Chômage intemperi net méi, si wéilten awer en contrepartie dann eng jährlech Referenzperiod mat engem Maximum, ech menge et waren 52 Stonnen d'Woch, wou se wollte schaffen. Kolleeginnen a Kolleegen, deemools hate mer en anere Staatsminister. An dee Staatsminister, dee war och vun der Partei, déi haut de Staatsminister huet, an deen hat dat a fënnef Minutte vum Dësch geholl. Hie huet gesot, Wat hutt Der eis elo do erkläert? Ech mengen, hat och nach gefrot, Wat soen eis Gewerkschaften dozou? An huet en direkt d'Thema zougemaach, da war dat vum Dësch. Haut riskéiere mir an deem do Thema eng Diskussioun ze féieren iwwert e Gesetz, wat, mengen ech, 35 Joer oder méi laang säin Dingscht mécht an e Gesetz Wat d'Leit brauchen, e Gesetz wat wichteg ass, well vläit missten déi Borschten, déi dat dote fuerderen, mol enke dann an deenen Temperaturen dobausse schaffen. D'Unioun vun OGBL an LCGB fuerdert an deem Kontext do, datt net nëmmen de Patron d'ITM dat dote kann decidéieren, mat Länn kooperieren. Mee och de Sécherheetsdeleguéierte huet do e Rôle ze spillen. Et ass jo den Délégué à la sécurité et à la santé. Also muss deen och do kënnen agräifen. Natierlech, da brauch deen, deen Deleguéierten eng spezifesch Formatioun, an déi fuerdere mer och, well u sech ass dat doten eng Saach, déi jo nëmmen normal ass, dass wann een, zemools mat deene Wiederkaprioen, déi mer nach wäerte matmachen, dat do anescht. organiséiert ginn. An dann ass et och nach kloer, ech hunn déi Alerten och schonn op den Handy kritt, wann eng Alerte rouge kënnt, da misst an der Logik vun deem Ganzen jo och dann de Chômage intemporier deklaréiert ginn. Et ka jo net sinn, dass d'Leit gesot ginn, bleift doheem, jiddereen, war ëmmer dobaussen an der Natur ze schaffen. Ech mengen, do war vläicht e klengen Denkfeeler, dass net d'office dodrun geduecht ginn ass. Dir gesitt also, dass mer eis zu allem deene Sujete Gedanke gemaach hunn, well mer akzeptéieren net, dass déi Aarbechtskonditioune fir Leit, déi schwéier physesch schaffen, dass déi solle verschlechtert ginn. Dann e weideren Element, dat sinn d'Astreinten, d'Permanencen an d'Temps de garde. Do hu mir hei am Land guer näischt am Code du travail stoen, do steet an eisem Aarbechtsrecht näischt dran. Do ginn et eng Rei vun europäesche Jurisprudenzen. An d'Unioun vun de Gewerkschaften UGBL an LCGB ass sech bewosst, fir dat do anständeg ze léisen am Secteur oder am Betrib gëtt et nëmmen eng Approche, dat ass de Kollektivvertrag. A mär mussen dat am Kollektivvertrag kënne léisen. An dofir wier et u sech wichteg, datt deen dote Punkt bei déi Sujeten dobäi kënnt, déi obligatoresch mateneen ze verhandelen sinn. Ech muss lech éierlech soen, ech hunn nach ni gewosst, dass esou vill Punkten obligatoresch mateneen ze behandelen sinn, zënter deene Sozialronnen do, well de President vun der UEL a säin Büchsenspanner hu sech net akritt mat deene Saachen. Si mengen, et wieren der ze vill. Ech weess net, wéi vill dass et der sinn. Mee ech weess, dass op d'mannst nach ee muss dobäikommen, an dat ass dee Mike. Dann nach en Element, D'Nuetschicht, le travail de nuit. Do hu mer haut am Code du travail scho erëm e Kollektivvertrag, do muss driwwer geschwat ginn an et muss driwwer verhandelt ginn, pardon, ech schwätzen net, mä verhandelen, an et muss op d'mannst 15 Prozent als Supplément do an de Kollektivvertrag dran stoe kommen. Bon, et muss ee wëssen, et hu mer hei nogesicht, Zënter dem Gesetz vum 6 Dezember 1876, do ass dann iwwer d'Aarbecht vun de Fraen a vun de Kanner gereet, Aarbecht vun de Kanner, dat kommt ons och enke do nach emol zeréck, ass et iwwer d'Aarbecht vun de Fraen a vun de Kanner gaangen, ass dat doten u sech gereegelt, d'Nuetsschicht vun 10 Auer owes bis 6 Auer moies. A fir eis ass et ganz kloer, et ginn nëmmen zwou Optiounen. D'Unioun vun OGBL an der CGB leet hei zwou Optiounen op den Dësch. Déi éischt ass, Hei am Land schafft kee méi kollektiv, et schafft kee méi net, et gëtt keng Lëschteger méi, ausser en huet e Kollektivvertrag. Oder mär generaliséiere fir de Privatsecteur déi 15 Prozent iwwerall, wann net geschafft gëtt. Awer mer halen natierlech déi Punkten als obligatoresch Punkt bei de Verhandlunge vum Kollektivvertree späi. An elo gesitt Der och hei, wann ech just déi Parenthese duerf opmachen, d'Gewerkschaften, OGBL an LCGB, hunn ëmmer och un déi Leit geduet, déi kee Kollektivvertrag hunn. Ass och vläicht e Grond, firwat mer haut nëmme bei 53 Prozent leien, well ëmmer eng Politik gemaach ginn ass iwwert de Mindestloun an iwwert aner Elementer, fir un déi Leit ze denken. An ech wëll dat just soen, well heiansdo gëtt esou gemaach, wéi wa mär nëmme fir en Deel vun de Leit géife Politik maachen. Mä mär maache Politik, Gewerkschaftspolitik, Fir d'Salariéen alleguer, déi hei am Privatsecteur an am parastaatleche Secteur schaffen. An dat loosse mir eis vu kengem ewechhuelen an och vu kengem schlecht maachen.

Un eis Gesondheet denken a fir do eng besser Work-Life-Balance hierzestellen, brauche mer einfach konkret gesetzlech Ännerungen, well mir kënnen dee dote Schutz vun den Arbeitnehmer nëmmen iwwert dat Instrument maachen, de Code du travail an d'Kollektivverträg, fir

An Dir mierkt, bei den Aarbechtszeiten, do stécht ganz, ganz vill hannendrun. An do geet et ëm d'Aarbechtsbedingungen, an et geet awer och ëm eis Liewensbedingungen an eis Liewensqualitéit. An duerfir hu mir eng offensiv Fuerderungsrei, fir d'Aarbechtszeiten ze moderniséieren, déi awer eng Kéier souguer ze verbesseren. An da kënnen mir Iech haut quasi schwaarz op wäiss mat deem

Léif Kolleeginnen a Kolleegen, am Numm vun der Unioun vun OGBL an LCGB géif ech Iech alleguerten net nëmme Merci soe fir Är Präsenz haut den Owend op dëser gemeinsamer Delegéiertekonferenz. Ech géif Eech och gären, an zwar gemeinsam mat menger Co-Presidentin, dem Nora, villmools Merci soe fir Ären Engagement am Laf vun dësem ganze Joer. Fir déi vill gemeinsam Aarbecht déi duerch d'Réussite vun eiser Manifestatioun den 28 Juni, dem 28 Juni, der Regierung an dem Patronat e ganzt kloert Zeeche vermëttelt huet, nämlech, Et geet eis d'Déck duer a mir akzeptéiere kee Sozialabbau. Keng eesäiteg Flexibilisatioun op d'Käschte vun deene Leit, déi an eierem Land d'Ekonomie um Dréinen halen an déi an der Industrie, um Bau, am Transport, am Nettoyage, de Servicer, an de Finanzen an och besonnesch am Gesondheets a Pflegeberäich schaffen. Et ass inakzeptabel! Et ass inakzeptabel fir d'Unioun vun OGBL an LCGB, datt eis sozial Sécherheet als renge Käschtefaktor betruecht gëtt, deen am beschten op den Eenzelen ofgewälzt soll ginn. datt partikular Interessen an d'Sich nom finanzielle Rendement Prioritéit gëtt an d'Solidargemeinschaft vun den Assuréë soll ersetzen. Dat maache mir net mat! D'Diskussioun ronderëm eise Pensiounssystem Ufank dëst Joer An déi rezent Polemik wat eis Gesondheetsversuergung ugeet, si kloer Beispiller wéi et net ginn huet. Et ass eis op d'Réck duergaang mat deenen Attacken ouni Enn op d'Gewerkschaften an hir Rechter, déi mir eis selwer erkämpft an erschafft hunn. Näischt, absolut näischt ass eis an de Schouss gefall. Et ass a bleift den Engagement, deen zu Resultater féiert. A soss zielt näischt, guer näischt! An dësem Sënn ass dës Delegéiertekonferenz haut den Owend e wichtegt Element vun eiser gemeinsamer Gewerkschaftsaarbecht am Interêt vun de Salariéen an de Renten an dësem Land. De gemeinsame Fuerderungskatalog vun eiser Unioun vun OGBL an LCGB, dee mir Iech haut den Owend presentéiert hunn, stellt ewéi alles wat mir maachen, de Mënsch a seng Famill an de Fokus an ass am strikten Interêt vum Salarié a steet fir anstänneg Aarbechtskonditiounen. Dëse Fuerderungskatalog. Dat vergiesst de Patron heiansdo. Steet och am Dingscht vun de Betriber, well zefridde Salariéen, déi d'Balance zwëschen Aarbecht a Familljeliewe packen, sinn essentiel fir d'Réussite an déi nohalteg Entwécklung vun de Betriber. Well, Kolleeginnen a Kolleegen, et sinn net d'Maschinnen, d'Logiciellen, Oder d'Organisatiounsstrukturen, déi dat wichtegst Element am Betrib sinn. D'Patronat an och eis Regierung vergiessen, datt et d'Mënsche sinn, déi d'Maschinnen um Dréinen halen, d'Logicielle programméieren a mat Date fidderen an d'Strukturen an de Betriber mat Liewe fëllen. De Mënsch ass dat wichtegst Element am Betrib an anengems dat schwaachste Glidd an dëser Ketten. A mir, Kolleeginnen a Kolleegen, mir hei alleguer stellen d'Vetriedung vun dëse Mënschen duer, mir, d'Gewerkschaftsunioun vun OGBL an LCGB, a soss keen an dësem Land. Keen neutralen Delegéierten. Kee kooperatistesche Klippchen, keen Aarbechtsminister, och wann en dat mengt, a scho guer kee President vun enger UEL oder Direkter vun enger Chambre de Commerce, déi an hire Stellungnamen ausser total Oppositioun zum Sozialen näischt méi ronn bréngen. Positiv. Positiv Elementer oder Usätz, fir hei am Land kënne weider ze kommen oder Problemer ze léisen, fënnt een an hiren Aussoe scho laang net méi. Dofir, Kolleeginnen a Kolleegen, musse mir eis bewosst ginn, datt wann och eisen Asaz dëst Joer vill Schlëmmes an Asoziales verhënnert huet, de Match ass nach laang net eriwwer. Kolleeginnen a Kolleegen. Consulter, décider ass e Paradigmewiessel, mat deem eis Regierung de Lëtzebuerger Sozialmodell op en Enn bréngt. De Premierminister steet hei symptomatesch fir eng Politik, deen de Salarié am Privatsecteur als reng Ressource betruecht, als Käschtefaktor, deen am beschte mat enger Hire-and-fire-Logik soll geréiert ginn. Dee rezente Schulterschluss mam CEO vun Amazon, wou vun CEO zu CEO, esou mengt eise Premier, mol op Aenhéicht diskutéiert ka gi wou d'Feststellung, datt Lëtzebuerg e strategesche Standuert fir Amazon ass an och nach hei agestallt wäert ginn, muss jo bal fir déi 500 Mataarbechter, déi riskéieren entlooss ze ginn, ewéi blanken Hohn kléngen. Dass dann nach den Aarbechtsminister, nëmmen op Drock vun de Gewerkschaften, ugestallt gëtt, sech fir e Plan de maintien bei Amazon anzesetzen, Dëst leider ouni Succès geet jo komplett an déi selwecht Richtung. Iwwregens, Kolleeginnen a Kolleegen, vergiesst net, datt dee selwechten Aarbechtsminister viru knapp engem Joer, wéi bei Dupper e Sozialplang sollt gemaach ginn an d'Gewerkschaften OGBL an LCGB hien deemools gefrot hunn, sech fir e Plan de maintien anzesetzen, näischt, a Wort guer näischt ënnerholl huet. Ausserdeem. Déi Kolleegen, dat sinn der haut hei am Sall, déi bei Liberty Steel hätte kënnen an d'Preretraite goen, waarden trotz Zousécherung vum Aarbechtsminister no Méint nach ëmmer op eng Léisung. Si stinn haut also mam Fanger am Mond do. Dat ass d'Realpolitik hei an dësem Land. Dofir erlaabt mir dem Premierminister, Hei eng Äntwert op seng Net-Äntwert op eise Bréif ze ginn, wat d'Relatioune mam Aarbechtsminister ugeet. Onmanéierlech, Här Premier Minister, sinn net eis Bréiwer. Onmanéierlech an onéierlech ass Äert an Äre Ministeren hiert Gehabe a Getue, wou et reng an alleng ëm Äert Bild an der Press an am Public geet. Kolleeginnen a Kolleegen, D'Fro stellt sech, wat fir eng verstoppten Agenda dës Regierung huet. Oder vläit besser, d'Fro steet am Raum, wat d'Engagementer vum Premierminister vis-à-vis vun der UEL, der AMMD, Georgetti a Co. An dann elo ganz rezent Amazon sinn. Eng Agenda, eng Politik um Réck vun de Salariéen, déi an dësem Land schaffen! Service an Asaz, net fir d'Land a fir d'Leit, mee fir déi Happy, fir den Happy Few d'Täschen nach méi ze fëllen a Fric nach méi méi Fric ze tässen. Dës Agenda ass net eriwwer, si geet lëschteg virun, mee vläit mat méi klengen a virsichtege Schrëtt. Dofir ass et wichteg, datt mir Dossieren ewéi eis Gesondheetsversuergung an d'Aarbechtsreegelen enk, ganz enk suivéieren. Kolleeginnen a Kolleegen, mir akzeptéieren dës Politik net a mir mussen eis noutfalls wieren, wann et dann néideg ass, mat alle Moyen, déi mir zur Dispositioun hunn. Kolleeginnen a Kolleegen, d'Politik an dësem Land muss alleguer d'Mënschen, déi an dësem Land liewen a schaffen oder all Dag heihinner schaffe kommen, zesummeféieren an zesummenhalen. Eng Politik, déi reng an alleng nom Kapital, nom finanzielle Rendement kuckt a Klientelspolitik am Interêt vum eegene Walvollek mécht, déi zerstéiert an dësem Land d'sozial Kohäsioun a wäert schlëmm, ganz schlëmm Problemer no sech zéien. Kolleeginnen a Kolleegen, OGBL an LCGB hunn d'Zeeche vun der Zäit erkannt. Eis Unioun, eis Zesummenaarbecht ass déi eenzeg richteg Äntwert op déi Erausfuerderung. Well et ass d'Unioun vun OGBL an LCGB, déi dës Politik ka stoppen, déi dës Politik kann an d'Schranke verweisen, a soss keen an dësem Land. Zesumme si mir stäerk, getrennt gi mir auseneen dividéiert. Merci fir ären Engagement. Vive d'Unioun vun OGBL an LCGB! Vive eis Delegéierten!